Ñañepyrũ mboyve, agueru ñandéve che ñe'ẽnga. Javy'a ko mundo apu'ápe he'i jetarave ka'yguápe. Exactamente he'i je Clemente oipe'a ilénte ha ohesa jey perfectamente. Ha peguerekuáma avei peẽ ñe'ẽnga, ñañohendúta. Pegueríramo.

Pe Ru marangatu peteĩ uno jasykuapy 2024. Guarani ñe'ẽ, Mborepy moñe'ẽrã jehesavyjo. Techaukarã. Ohechakuaa mba'eichagua jehaipyrépa omoñe'ẽ. Oikũmby mba'épa oiko jehaipyre omoñe'ẽvape. Oikũmby mba'épa ombo'e chupe jehaipyre. Pe pytã oreko ko'águi ñane rembiapo. Amoñe'ẽta ñandéve ñanemoñe'ẽrã. Morangu ha'e fábula. Ha'e peteĩ mombe'u mbykymi ndahasýiva oñembo'e hag̃ua. Ikatu rejuhu morangu tekove mymba ỹrõ mba'e. Morangu ojehechava'erã, ohejava'erã katuete peteĩ mba'e porã ikatúva jagueraha ñande rekovépe, peteĩ mbo'epy. Ha péicha he'ími nde moñe'ẽrã, leõ ha anguja. Peteĩ jey osẽ haitýgui peteĩ anguja ha ojejuhu peteĩ leõ tuichaitereíva ndive. Leõ ohechávo ichupe ho'useterei. Ani nache'u. Leo ikatúnte peteĩ árape reikotevẽ cherehe. Leo ombohovái. Mba'e che piko aikotevẽta nderehe, ne michĩeterei ningo. Leo ohechávo mba'e michĩmi ipy'akangypaite ha opoi chugui. Peteĩ ára anguja ohendu ongyryry vaipaitéva. Upéva karai Leo. Og̃uahẽvo oĩháme ohecha neõ ñuhãme, ñuhã ryepýpe. Che roguenohẽta upégui, he'i Anguja. Nde nemichĩeterei nandepu'akamo'ãi. Anguja oñepyrũ oñamindu'u iñapytĩháre ha Leo isãso. Upe guive ha'ekuérantema angirũ ojohaygúva. Ko'ápe jeguereko ñande rembiapo ombohovái. Mba'eichagua jehaipyrépa ha'e añeja ha leõ. Mokõiháme jaguereko amoirũ ko'ã ñe'ẽ he'iséva rehe, uno de estas palabras con su significado, py'akangy, opoi chugui. Ko'ápe jaguereko, jaguereko oñeñandu porãi, oikoriahure reko, ohecha ho'a, oheja ho'a oho. Mbohapyhápe he'i, Amo henda oikoháicha moñe'ẽrãme, aipuru papapy. Ordeno los hechos según el texto. Ñamoñe'ẽta ñanemoñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha ñamoĩ ñamohenda oikoháicha moñe'ẽrãme. Anguja ojerure neõ pya'ami hag̃ua ojuka chupe, oiko angirũramo ojohayhúva mymba tuicháva oĩ ñuhãme. Ikatúnte reikotevẽ cherehe, anguja osẽ ikuáragui. Irundyhápe katu jaguereko amoñe'ẽ jey moñe'ẽrã ha amoĩmba. Vuelvo a leer y luego completo los espacios en blanco. Ñepyrũmby. Mbyte. Paha. Ko hápe jaguereko ahai mba'épa ne mbo'e jehaipyre romoñe'ẽ va'ekue. Poteĩ hápe jaguereko ahai oikóva ha mba'épa oiko upe rire. Anguja osẽ haitýgui, anguja ojerure meõpe ani ojuka chupe. Leõ oheja oho ambujápe. Ko'ág̃a aja nohetaiménte kuapi ahai ejapo hag̃ua ñane rembiapo.

Pejapupa vove peseta chepytyvõ kuape ovyhaípe ñamoĩmba hag̃ua.

Mbohápe he'i ahai mba'épa ne mbo'e jehaipyre amoñe'ẽ va'ekue. Máva papéva osẽta omoĩva ñandéve.

He'i péicha, Ahai oikóva ha mba'épa oiko upe rire. Kóva jagueraháta ñande rógape ha ambue árape jaguerúta jahepyme'ẽ peẽme hese. Amoñe'ẽmi jeýta ñandéve. Mba'eichagua jehaipyrépa ha'e anguja ha leõ. Jehaipyre ha'e morangu. Péicha pejapo pene rembiapo? Péicha. Néi. Aim, amoirũ ko'ã ñe'ẽ he'iséva rehe. Uno estas palabras con subsignificado. Py'akangy ñambojoaju oiporiahurerekóre.

Néi. Irundyhápe he'i amoñe'ẽ jey moñe'ẽa ha amoĩmba. Vuelvo a leer y luego completo los espacios. Ñepyrũmby, peteĩ anguja osẽ haitýgui ha ojejuhu neóndi. Péichapa jeko pende rembiapo? Péicha. Mbyte, leõ ho'a ñuhãme ha anguja oipytyvõ chupe. Paha. Upe guive ha'ekuérantema angirũ ojohayhúva. Péicha pejapo pende rembiapo? Péicha. Pohápe he'i, Ahai mba'épa ne mbo'e jehaipyre amoñe'ẽva'ekue. Ñañoipytyvõ va'erã opa ára ñande raperãre. Péicha pejapo pene rembiapo? Péicha. Ha ko poteĩha megua jarape jajapo ñande rógape ha ambue árape jagueru hag̃ua ñahepype, ñahepyme'ẽ peẽme hese. Ahai oikóva ha mba'épa oiko upe rire. Aguyjevete, cheirũnguéra, ko'ápe opa ñande mbo'epy ko ára pegua. Aguiyetépe.